Deɛ ɛdi kan, abusuafoɔ, mɛkyia abusuafoɔ nyinaa ne ahwɛfoɔ, wɔn a na wɔhwɛ me awia no berɛ a meba Facebook live. Wei deɛ adesrɛ na medi pa obibiara kyɛw sɛ mo a na mofiri firi Germany ne Spain ne Malta ne biribiara ne mo a na moyɛ mo adwene sɛ mobɛfrɛ na moate update about saa coronavirus yi. Abusuafoɔ, hwɛ Ɛnyɛ adeɛ bi a ɛsɛ yɛde di agorɔ especially yɛ tuntumfoɔ. Ɛnyɛ biribi a na ɛsɛ yɛde di agorɔ. Ma menyɛ mfatoho bi na wonhwɛ, sɛ wode bɛdi agorɔ a, hwɛ aberɛ a ntɔkwa asi ɔman so te sɛ Libya, te sɛ Liberia, te sɛ Rwanda, deɛ amanfoɔ bɛdi, ahokyere a amanfoɔ bɛfa mu, dɔla ne euro akɔ a ɛbɛkɔ fam, ahokyere a ɛbɛti asi aman so, ɛno na ɛsɛ yɛdwen ho. Me nua, hwɛ yare a yɛama abɛsi ɔman Ghana no, hwɛ Sɛ mbre bi mebɛka no wɔ Facebook sɛ yɛ tuntumfoɔ kwan a yɛfa so di aduro. Sɛ Ghana mpanyinfoɔ anhwɛ yie a aduro a amanfoɔ bɛdi adi asen sɛ amanfoɔ ama wɔn awu no ɛnyɛ bɛtɛ. Aduro nso sɛ obi wɔ hɔ mpo wɔn akwaranta no na wɔn ahu sɛ yareɛ no wɔ ne honam no mpo no. Wɔtse henfa, na eyebia wɔn ntiresinhunu no wɔnnka nokorɛ da? Obedi aduro sɛ eyebia Ofiri no nkoa na waka akyerɛ so ofi ahyɛ ama wɔadi aduro, wɔmpɛ sɛ wobehu baabi a ɔtse, na wɔakɔsesa anaasɛ wɔakɔhwehwɛ n'abusuafoɔ nyinaa mu, na adeɛ no atwa atorɔ. Wɔnyɛ saa da, obedi aduro na watwa ntorɔ sɛ ofiri North, anaasɛ ofiri henfa, na watwa ntorɔ sɛ osisi. Na wɔyɛɛ yɛn ho akɔhwɛ akyiri. Awiei na meka biribi sɛ yɛ tuntumfoɔ. Ne de yɛ a o, na ɔman Ghana ne nnam seven, na ano yɛ a nnam seven, yɛbɛhwɛ a na akwa nnan. Adeɛ wekyi a me ne wo te hɔ yi, anadwo wei a meda hɔ no, seesei a akwa eleven. Wofiri sɛ ɛbɛtɛ. Na meka wo point bi sɛ nteɛ a yɛanya, information bi a yɛanya sɛ ɛbɔga, ɛbɔga. a wɔn akwaranta no ɛwɔ tɛma aberanteɛ wɔ hospital a wɔn akwaranta no ahu sɛ ayareɛ wɔ no wɔ no mu no sɛ gyimi o sɛ nyan sɛ wɔtuntum ni ɛsɛn sɛ wɔpɛ akwayɛ adwane

na amanfoɔ hyɛ dam deɛ wɔbɛdi, deɛ wɔbɛnom, ahokyerɛ a ɛda so no, ɛwom sɛ Europe ha baabiara mmara na ɛyɛ adwuma, yɛakoro nso baabiara na mmara yɛ adwuma, na mmom ka ho sɛ kwan a wobɛfa so wopue kurom na ɛho bi aka wo, obi firi wo ankasa ankasa wo nua Kwadakini firi aboantene aba ama moahyia mo ho no, ɛhu a ɛhyɛ wo mu no, wosuro no. Wosuro no. Mote hɔ na monua, ebia mpo ɛwa, wɔbɔ wɔ korɔn mpo a na mo yam ahyɛ mo. Hwɛ yɛn nuanom Ghana, mo a mo, hwɛ, da biara, me deɛ mesɛ me channel wei so, me YouTube channel wei, da biara, nokorɛ turodoo a ɛda hɔ, mebɛto so ama amanfoɔ ahunu. Kurom ha a me mete hɔ a me ne wo ka, di wo nkɔmmɔ seesei, Iceland, nna deekyi aa na two hundred and fifteen ndɛ ndɛ ndɛ ndɛ three hundred and seventeen kyerɛ ngye na ɛkɔ mmara a abɛn de ato hɔ yɛ tuntumfoɔ yɛndi so da Obi a yareɛ no akye no no, ɔpɛ sɛ ɔdi fam obia. Yɛmbɔ mpaɛ sɛ Africa, Africa especially Ghana, nyɛ sa yɛn wish obia bad na but ɛsiane sɛ mmara papa nyii dwuma. Mfa no sɛ France ne countries bi a wɔn abind sɛ mma wɔn mpie, mma wɔn nkɔ asɔre no, sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi wɔn mu binom gye social. abɛn bɛtua wɔn ka. Obi ntumi atena fie na wafrɛ na ɔda aduane na wɔde abrɛ no. Ɛsiane sɛ yɛ tuntumfoɔ, colours nti, obiara bɛfa no turodoo sɛ abɛn sɛ mma yɛnkɔ asɔre, mma nkramofoɔ nkɔ. Na mmom ɔsɔre anapa a ɛnde ɔbɛpue, Warri ase na ɔbɛkɔ a, Dame ase na ɔbɛkɔ a, Market na ɔbɛkɔ a, na ɔdi gyimie na wakɔ. Yɛsrɛ mo, yɛsrɛ mo. Hwɛ adeɛ a, yɛ tuntumfoɔ no, ɛndɛ, ɛndɛ nti a yɛanyɛ no wɔ fie mpo no, eh, wei, wei hyɛ no ya hɔ na ɔsɛ oh, ɔmampanyinfoɔ, wɔn sɛ mma yɛn nkyia no aba, yɛbɛyɛ deɛ na ɛdi gyidie abɛfa ho. ne de gyidi ne so o, abɛn sɛ ɛbɛyɛ a ma yɛnkyerɛkyerɛ yɛn ho anaasɛ yɛyɛ, na mmom no sɛ wɔnyɛ hwee na wɔkyerɛkyerɛ wɔn ho. Adeɛ a yɛde di agorɔ sei no, adeɛ wei a yɛde di agorɔ toro so so, hwɛ ntuntumfoɔ, one thing ne sɛ yɛndi mmara so. Dadaada no, yenndii mbra so besin dɛ ntsi abɛmbɛhyɛ mbra bi a mbra no nnkye ntsi kum a na yebokum fomfom a na yɛbɛfom obiara. Because yenndii mbra so dadaada, yemmbisa hɛnho sɛ te sɛ aborɔkyire ha, hwɛ sisi a woahu sɛ m'ani so, meyɛ asu, yɛ adamfo, yɛ adamfo paa, yareɛ koraa mpo a wɔyare wɔkɔ hospital a obi amfii no, Dakini, baabi a wote biara wobɔ wo a tena wo baabi. Yɛbɛku wo ato atwene. Yɛ mistake sɛ wokɔ hospital na hwɛ sɛ hwan na ɛbɛfii wo. Woyɛ tuntumni, tuntumni sɛ wote Saudi Arabia, wote Europe, baabi a wote biara, yareɛ wei nti wokɔ a, amanneɛ a wobɛnya no, ahokyerɛ a wobɛfa mu no, wobɛte wo doe. Adɛn nti na ɛyɛ no saa? Yɛ tuntumfoɔ, ɔman Ghana mua hwɛ the whole west Africa adeɛ a yɛwɔ nyinaa yareɛ wei a yɛreka yi kora mpo ambulance ahe hospital ahe mpa ahe na ɛgu virus center sebi sebi sebi sebi sebi obi yare a na ɛkɔ akɔ quarantine no hɔ mpanyinfoɔ no ndwen obiara ho anka sɛsi a na anka every region na anka schools a yɛatum yi na baabi a yɛatum yi na yɛayi bea baako asiesie no, facility na yɛde biribiara de agu mu, yɛnyɛ obi a ɔhɔ na yɛkwarantanne no, na mmom aban yi aba na ayɛ sɛ yɛse asɛm asi, ɛɛ yɛn baa ne mosque, yɛn baa ne church. na mmom aban antumi ankyerɛ pɔtee sɛ ebia Northern Region seisei seisei mote biribi nnɛ, aha na ɛyɛ nkwarantan no no, Akrafoɔ, Temafoɔ, hemfafoɔ, mote nnɛ a anaa seisei a, frɛ number wei, number wei na ɛsɛ sɛ wode wo ho de ba na yɛbɛhwɛ wo. Sebisebi, workers yɛtu mu, Africa yɛnni social adeɛ a especially Ghana yɛnni adeɛ a ɛyɛ social gye. na mmom yɛato mu social ebia nti obia me na me de me ho nti yareɛ no manyɛ bi a me se memfa nkɔ hospital ndɛ memfa nkɔ ekyina because apemfoɔ ne amanfoɔ da hospital mpo deɛ obedi baabi a wɔbɛda no kɔ mpo ɛyɛ den ma no nti sɛ wanya corona virus a wɔnkɔ ndɛ wɔnkɔ ekyina wɔde bɛfam obiara. Ɔnyɛ saa nsesaeɛso no a ɔde bɛfom obiara. Ambolas ahe na ɛsi wɔ hɔ sɛ wei adeɛ wei ba a frɛ Northfoɔ, Upper West, Upper East, Eastern Region, Volta Region, mbea wei na ɛsɛ adeɛ wei wonya ho nsesaeɛso a baabi a yɛbɛ quarantine no ɛwɔ he? Hospital papa bɛn na ɛwɔ hɔ dadaada? Ambulance ahe na ɛwɔ hɔ? Wei ɛba ma hwɛ ade wei tuntumfoɔ anaasɛ yɛ leaders wɔn amfa ansua nyansa a yɛnyɛ nyansa bio. Wɔn amfa anyɛ nyansa a yɛnyɛ nyansa bio. Seesei a yɛ yɛte wall mu oo, yɛ a yɛafa baabi a wall asi da wei ɛsen wall. Wɔn ani tua sɛ ɛnyɛ wɔɔ na ba ahum bi a ɛhyɛ wɔn mu no ɛyɛ bi a wɔn sɛ me na ɔkasa fifiri te me. Mehyɛ dam. Me ni baabi akɔ hwɛ mfifiri ne te me no hwɛ mfifiri ne te me. Me ni any option. Me pie wɔ me dan ano sɛ si ya na me ba a me hunu me nua a wafiri abɔntene ba a me yɛ mi hyehye me because ɔno wakɔ abɔntene aba Tuntumfoɔ yɛndi mmara so. Wopia abɔnten baeɛ no wɔnkɔ na wɔnkɔ horo ne nsa koranfa ɛyɛ bue. Wɔnkɔ na wɔnkɔ horo ne nsa kɛkɛ no ɛyɛ bue. Because ofiri sɛ wanyɛ bia wɔde bɛfam no nyinaa. Tuntumni waka akyerɛ no sɛ ɔsɛ sɛ mepia abɔnten me nsa anka hwee. Bɔ wo ho ban nso, ɛyɛ bɔne. Seesei a moamma mo mpaebɔ anyɛ den a yɛte hɔ yi, yɛ ho kyerɛ anaa yɛ ho kyereɛ? Na ba wonhu sɛ yɛ ho kyereɛ. Mpɔkyɛ wonya message no a, hyɛe ma wo nua na ɔntie. Me YouTube channel no, tɛm biara subscribe de ma saa YouTube channel no. Nkɔmmɔ bi a ɛwɔ hɔ Me ne wo mmienu yɛbɛdi nkɔmmɔ. Update, Yɛtete hɔ no, yɛfrɛfrɛ adɔfoɔ ne wɔn a wɔgu hɔ wiase baabiara. Na yɛn nso yɛregye adwene. Deɛ wɔfrɛ yɛn, deɛ wɔde gu yɛn WhatsApp so, deɛ wɔate, deɛ wɔahunu, na ne nyinaa yɛn nso yɛayɛ deɛn? Yɛde ato Yɛ adɔfofoɔ mo a wɔn wɔ Facebook ne YouTube nyinaa. Nti yɛ so yɛ da mo ase sɛ ɛyɛ a ɛberɛ biara mo hunu yɛ video a mo share ye ɛna mo subscribe to yɛ chandel nti tɛm biara me WhatsApp number da so te a wa te deɛ wo hunu yɛ wɔ so wo bɛ tumi a inbox mo anaa sɛ Facebook mpo no wo bɛ tumi a fa w'adwene de ahyɛ aseɛ Mekenkan a anaasɛ woma me me WhatsApp number no so sɛ seisei seisei na wate anaasɛ seisei na wahunu na ebia yɛso yɛde aka yɛn nkɔmmɔ anaasɛ wowɔ foturo bi a wode bɛto yɛn anim a, da biara yɛda ase sɛ nnipa no deɛ wohunuiɛ, deɛ woteɛ a wo so woyɛ dɛn anaasɛ deɛ yɛkaeɛ a wo so wohunuiɛ antwɛ yie anaasɛ nokore no wo so wobɛtumi de ato yɛn anim a yɛn number wei so. Nti term biara me am ready